Anwa i ixelqen ddunit? Amek i tella lqaɛa, amek i llan igenwan? Amek i d-yella wayen nettwali d wayen ur nettwali ara? D isteqsiyen yellan s wazal n dagla-nsen. D isteqsiyen anda amdan yesteqsay. amek i d-llan idurar, amek i d-llan lebḥar, amek i llan igenwan-agi, amek i llant d'autres planètes. Dɣa, les scientifiques ttɛaraḍen i wakken ad d-afen des hypothèses neɣ i wakken ad d-afen amek i d-yella kullec di tazwara. ttɛaraḍen i wakken ad tbeggnen tikwal dakken kulci yella-d kan akka bixir une force derrière d acu daɣen llan di scientifique qqaren dakken impossible dakken l'univers la planète nneɣ ayen akk i t-id aɣ-d-izzin impossible ur ttili wara yiwen deffir wayagi ni merra mi ara nwali amek i tettdewwir kan lqaɛa ɣef yiman-is neɣ amek i tettdewwir ɣef yiṭij mi ara nwali amek lqaɛa ankline lukan kan ad tebɛed ciṭuḥ izmer kulci ad iruḥ ad nwali d akken quand même kulci yettwaxdam kulci bien étudié Tella lḥaǧa deffir wayagi-ni merra. Ɣas akka, mkul yiwen ahit amek i yettwali anwa yellan deffir wayagi-ni. D acu ilaq ad neḥṣu d akken la Bible elle est claire ɣef ayen yeɛnan ayagi-ni. Tettmeslay-d d akken d Rebbi i yellan deffir wayagi-ni merra. Nniɣ-d ass-agi-ni newweḍ ar yiwen n zzman anda ma tenniḍ d akken d Rebbi i ixelqen lqaɛa d igenwan, amzun ur t-developpeḍ ara. Amzun aql-ak d yiwen ur yessinen ara. Et pourtant, même les scientifiques tikwal ttḥaren.

deg-s akya en tant que personne anda le fait yezmer ad iẓer yezmer ad iḥerrek iwala belli d tidet d taxelqit isteɛjaben Wakken d-nniɣ, tira iqedsen, neɣ la Bible, tettmeslay-aɣ-id avec une simplicité ɣef ayen yeɛnan taxelqit. Effectivement, ass-agi ma yella nruḥ dans des universités yellan deg l'Occident, euh, en général, d acu ara naf? Anaf généralement sselmaden aṭas n litiyuri i wakken ad d-beggnen belli deffir lyunivar-agi-ni ulac yiwen i yellan d axellaq. Mem bɣan daɣen ad d-inin belli amdan, la race humaine, d akken Ur llin ara d imdanen deg tazwara. Llan beaucoup plus d iɣersiwen. Akken nessen akit la théorie anda mi nqar anda amdan yella yella d aɣersiw cwiya cwiya yuɣal d amdan akka i nella akka. Mais aṭas n isteqsiyen yellan ɣef ayagi-nni. Xaṭer ma yella amdan à un moment donné yewweḍ-d akka i yella akka tura, iwacu ur yettbeddil ara? Et pourtant nettaf belli l'archéologie akked umezruy ssebganen-d belli amdan d lqrun u d lqrun ayagini yeqqim kan akken i yella f demma gwayagi nniɣ-d la simplicité de la Bible c'est le fait que tefka-yaɣ-d une image ɣef ayen yeɛnan Rebbi axellaq ayagini anda ara t-naf. Ad t-naf beaucoup plus deg laṣel n ddunit. Tiseddarin timezwura, yeɛni deg la Bible akya. Imeslayen imenza deg la Bible ini-ak di tazwara, Illu yexleq igenwan d lqaɛa. C'est simple. Anda, deg tazwara, Yella win ixelqen igenwan d lqaɛa. Ɣas akka, nniɣ-d la science tettaɛraḍ i wakken ad tenker ayagi-nni. I wakken ad d-fken ala deg tazwara, il y a eu un bing bang, mbeɛd tusa-d tudert. Mi d acu yellan deffir wanect-nni, deffir le ping pong-nni? D acu anda la-tt la matière-nni yellan akken tamezwarut? Ansa i d-tekka? Alors, ma yella neḍfer, nruḥ, ilaq un point de départ. Et le point de départ-nni, est-ce qu'il y a quelqu'un derrière?

dɣa tella-d tafat. Anẓar belli Sidi Rebbi iluḥeq-aɣ-d kullec avec simplicité. D acu? Ad nwali amdan yettɛaraḍ i wakken ad yenker ayagi merra. U ma nruḥ ar tebrat n Irumaniyen, Roma Tabrat n Irumaniyen ixef amezwaru, taṣeddart tis ɛecrin. Awal n Sidi Ṛebbi yeqqar ayagi-ni. Seg wasmi i d-yexleq ddunit, ayen yeffren ɣef wallen, tazmert n dayem akk d tṛebbanit-ines, tban-d ɛinani deg lecɣal-ines. Ad nwali d akken, la création, neɣ Sidi Ṛebbi tazmert-ines tban-d deg wayen meṛṛa ass-agi i nettwali d wayen ur nettwali wara, d wayen i d-yettdikuvri umdan ass-agi-nni. Ass-agi ad nẓer d akken imdanen ttdikuvrin-d d'autres planètes, ttdikuvrin-d

ilaq ad yerr tamannagt i Sidi Ṛebbi, xaṭer d Sidi Ṛebbi i yellan deffir wayagi-nni merra. Alur, ass-agi ay atmaten at yessetmatin, ur nezmir ara ad nenkeṛ d akken Sidi Ṛebbi mačči d netta i ixelqen lqaɛa. Ur nezmir ara ad nenkeṛ ayagi-nni. Sidi Ṛebbi ixleq lqaɛa, igenwan, ayen nettwali d wayen ur nettwali ara. Ǧǧa-awen talwit d lehna.